Hemme salam hanymlar we janaplar gowy medalan janyňyz sagmy bu günki PUBG Mobile wideomyza hoş geldiňizler sapalar getirdiňizler wideonyň adyndan okaýşyňyz ýaly näme sandyk açylymy wideosy ahuýenno huýakşprik wideo Ýanymyzda kimler bar diýseňizler nol nol ýedi komandasyndan koneşno akkaundymy görendirsiňizler täze akkaunt satyn aldym nol nol ýedi jack muň adyna üýtgetmeli ýanymda Bahtiýar eke bar moderatorlarymyzdan we Elşat bar gowumy Elşat. Gowy gowy agam özüň näle. Hudaýa şükür Bahtiýar eke barmy siz. Hoow Bar bar bar. Gutda bile uzakda ýa. Ööö diýdi.
Bir birimize. Tak indi sürümji dansy mende dam bar. Na na hoppa na. Münä tanslar oýlap körele. Hoppala hop. Owa. Videony gördüňiz. Täze akkaunty satyn aldym. Elimde M4-üm bar indi. Çö tam laboratuar bolýa başga zat ýükseldäýmäli ýene sendeki diýe nice sag ola m dört m dört m dört m dört dördünji urewen şu wagt dördünji urewen ölüm mesaj bar nesip bolsa alla nesip etdirdiginden ýa masandagyny bu gün çykararys inşallah hanymlar we jenaplar görşüňiz ýaly şu depämizdäki ýusi şkamyzy görýändirsiňiz näçe on dokuz müň elli üç ýagny aşa ýukary ýigrimi müň ýusi Kyrk millionlyk UC saldyk. Näme edeli indi Jack Wara bey? Sizlerden bir bir maslahat soraýyn. Wagt hereke näme açaýyn, näme edeýin? Akkaundy men özüm satyn aldym. Sizlerden hasap Pa- Podpisçiklerim zaýty upralýat etýär da indi akkauntym. Indi siz hem gatnaşmak isleýän bolsaňyz näme etýäňizler? Play TV YouTube kanalyna agza bolýaňyz. Laýk basýaňyz, kommentariýada özüňiz belläp geçiň. Agam indiki wideoňa menem al. Şular ýaly öz akkauntyňy güýçlendir diýip. Näme edeli Jack?

Ban pik näme bu? Ban pik üç sany bir zatlar banla bileň bunda. No, puluňy alýar a?
Ýok, başlangyç mugt üç gezekli. Sokaý maňa Sereke ban pik basyp göreýin men bir sany näme diýýär? Men özümkide ilk üç ücretsiz ban pik. Hä, syradaky ban pik diýýär. Hä. Hany nädip almaly indi ony? Ban pike basmaly. Hä, indi näme bilen çykarala?

Boleli, bissimilla diýip, günüň ilkini uraly onda. Haýydy bissimilla. Hadi Ilkinde bismillah. näme beri? Ha, şunuň sesi ýok-da garaň. Hop, hop, hop, hop, hop, Hmm. hop, hop, hop, hop. Biz özümiz ses bermeli-dä. Bu näme işe ýaraýar bu zat? Bu parçajy İki. görene şu ýerdene. Bile.
Bu zatlary aljak bolsaň AVM 1500 diýer-ä bu. Aynen.

Normal güzik 4 berde. Aha. Näçe? Dördünji. Animasyony geç. Bu gezek hem 4 ber. Bu iki gezekden şo bir yerde dur o. İki gezekden şo bir yerde dur. Hani indi nirde duruyor? 5'te. Yine 5 veri. Yine 5 veri. Aydayın. Ber. Aa.
Ber 5'i.

Pubg Mobile'yň hem kellesi zor işldi. Doganyň oýun bug girip bir sekiz sany AWM bermezmika? Ha? Ertesi gün hem hesabyň Ýaman banlandy bolmaz. diýemiň.
Bir zat ulandyň diýip. Of! Paraşut Açyk ikinji boldy zek. bak. Bu lan prostoý a?
Yo, Aynen. Az yo. ulan otuz berer ona. Prostoý, prostoý. Bu lan 15 mi?
Bakamyz az indi. Ben bilmeyin kança berer ona.

Skowrotka näçinji gezek çykdy bu? Täzemi? Täze çykdy. Täze çykdy bu. Näme onda bile? Ýakynlaşdyramyň? Her hili sucukly ýumurtda pişirdi.
Godzilla eken bu bile. Sucukly ýumurtda diýip. Devam ke. 15 On berýär beş. pidaraz bile. Devam ke. Bep ýerde özüň bir ses goýaýmasaň. Sandyk açylan wagtynda. Devam. Oy, Oo. ay sağ ola. Dur indi bu zatlar aldan zatlar bir giyeli. PUBG Mobile görsün et. Ýene bir zatlar berdi Şlem. 15-e öwrüldi. 15 Şlem, tenge oldu. şlem go bratan.
Ano Sumka.
sumka yok Sumka ya. banan. Şu mu şu?

Barçja öwrülipdir no sizde galy şo sumka. Meniň aňladym kadaryla.
Olabiler.
700 diýdi. 716 bolupdy.
Normalno.
Haydi bismillah. Animasyonu geç. Şimdi geçirmeli. Belet ber gideli. Ber gideli.
Ber ber ber. Ber şonu.

Ekran ýam tam etseň bizere. Hop.
Görnen yok mu ekran?
Ekran e, peste zuk zatla görünüp duran. Aa, bir mun ben kamera. Heh, kamera açıldı.
Heh, tamam. Bile.
Olay o. Parça diňe tin- tinge berip dura. Teňňese hemen normal bir 900 ga- 850 aşana barandyr indi. Bäşlikden köp berip başlady indi buna kara.

Haýdyňa näme beresiz? Iki ýüzde teňňe berer menje. Haýsyndan?
Orak bererden. Orak berer diýdä bu.
Şu şumy? Ýa-da orak.
Hmm. Owadan eý bu oragam bile. Hany? Bak dereke şo magyzly. Muny çykar bärden Jack.

Abi meşk. Tabi tabi.
Indi ýanynda hem bir zatlar çyksa da güzeldi. Bilet, häzir men şu taýdan näme isleýän hä? Meselem, meselem. Kong gowmy, Godzilla gowmy? Ýanyňda aýlananda. Mence Mence Kong ýa. Godzilla gowy dämi?
Yok, Kong bu. Kong gowmy? Sence? Hmm. Kong mu? Godzilla Kong gowa. Godzilla köp bir edýän işem ýokmy diýen oň.

Indi, indi, indi, indi. Soňky ýedi, ýetmiş sany sandygymyz galdy. Ber dabilet, ber, ber, ber aşak dur şöýde. Dur, Al, da, ben ber, ödedim.
iki, üç. Amana kodum. Çepek çalma şu ýere gelen wagtyň, çepek çalma wagt ýerek. Hoppa! Sana sumka berdik.
Oo sumka berdi. Ha?
Onam berdi.

Devam devam.
Devam ki haýdi bismillarahmarahim geldi onda Godzilla bilen Kong birden berse diýeňmi? Hiç durmadylar bu içerde. Oo yaman zakon.
Yanına hem dostum kongam gelse vaf zor boladı. Yo şu ikisini birden berse diýeňizmi? İki, iki sany pitomsy. Oyun durar bile onda. Vallahi billahi ya. Bir- Diňe Ben yüreğim durat oyunun yanında.
ikisi birden gelse de, ikisi birden gelse diýemem.

M ýigrimi dörtden owadanlaý bu. Bärä mugt dama. Bärde iki. Bäş. Dokuz. On dört. Ýigrimi. Ýedi. Hoppa! Haýdy bismillarahmarahim. Ýebaşym onda. Ber AVM-ne gideli. Ber AVM-ne. Oo diýerä. Sandyk geldimi? Hä, zat geldi.

Eh, kötü däl. Awa.
Ýok mawy da çykmaýar.
Bular kommentar ýazmaýan ekenler ha. Görüpler barmy arasynda? Hmm.
İkincisini like basanlar üçin. Bundan soňky like basanlar üçin açaly. Hazır like basanlar üçin ures, ondan soň hem abone olanlar üçin görelen haýsyňyz köp araňyzda. Bu kommentariçiler.

Ýigrimi bäş, ýigrimi bäş galdy, ýigrimi bäş, ýigrimi bäş galdy. Indi hanymlar we jenaplar, bu agza bolanlar size gelsin. Agza bolanlar üçin şu taýda orta goýaly. Okey. Göreli, boli meni, komment hem köp yazmay ekeninizler, like hem köp koymay ekeninizler. Hani agzalar göreli. Eee.

Abu haýrandy.
Abu haýrandy. Tak, şo tam. Haýyrly ugrly bolsun. Indi näme? Jack, nesip etsin.
Ay sağ ola. Dur. Bu silah başga zat bäri açylmaýam. Açaýmy Jack şuna?
Açaýmy?
Açýa ýüzüje.

Tak bu akaunt Jekiň akaunty Ilşat biziň moderatorlar bilen jemlenen wagtymyzda görensiňiz Bahtyýar eke we Elşadyň wideosam bardyr aşakda karoçe kommentariýada belläp geçerin. Jek bu näme edelä muny muny başga bir wideo çekeli puluňy jemle sen ertir men randewu aldym saňa. Tak duräýli.

Boldy, boldy. Hanymlar we jenaplar, wideony haladyňyzmy? Halan bolsaňyz kommentariýada belläp geçiň. Ýanymyzda kimler bardy? Bagtyýar eke bardy. Bagtyýar 007-lerden lider, bärde ýokdur häzir. We Jek 007-leriň kapitany. Siz hem şu şekilde sandyk açylymy?

Onda hanymlar jenaplar nol nol ýedi kong diýip goýupdyrlar a bular klanyň adyna aý saola. Siz hem sandyk açylym wideosynda öz akkaundyňyzy reklama edip zaýadyp bir şu şekilde wi sandyk açylym etjek bolsaňyzlar men bilen habarlaşyp bilersiňizler instagram adresimi ekranda görýändirsiňizler nirde görýäňiz koneşno ine şu tarapda görýändirsiňizler ine çykdy ekranda indi indiki wideoda akkaunt akkaunt akkauntdaky arujalary şu gapdalda görýän arujalarňyzy m dört ýüz on alty we AMV däl kanyşna AVM-ni fullejek bolarys. Nähili şekilde mesaja çenli o şekil bu şekil ýene bir 20 ili göreris 10 ýükläris. Nirden gowrak bir zat çykjak bolsa. Videony halan bolsaňyz näme etýäňizler? Laýkoski başym. Podpiska. 6000 agzada garaň şu taýda görnüp durandyr. Näçe agzada galdy? Gaty az adam galdy. Gaty az adam 70-80 adam galdy. Altı müň adada bizem bir Royal Pass sow uçuşlary şularlar bolar. Düşünen de sözler. Sow Men uçuşlary hem da. ne, men hem nesip bolsa buz diyarymı yükseltjek Serdar. Onu hem Bahtiyar bir eke video sizmi? edersin. Bahtiyar Owa.
eke 007 Bahtiyar ekeden buz diyarı bar. Ay sağ ol. Diňe bizde yok alo. Diňe bizde yok. ha. Gaty gördüm sizlere diyara. Onda hanımlar ve cenaplar Evet, likeos kiyip tamam.
yibarşim.

Haýyrly ugrly bolsun Jack.
Spasibo. Muny bara bu içinde it adin huý sen muny sowýaň Jack muň ýedi ýüzüňe. Muny gel biz şuny soňun dur şuny açaly. Näme diýdiň? Tapawudy ýok. Parçajyk berýem bermeýem Bissimillarahmarahim. Geçdik. Hany? Hany? Parça.
Ana. Ahh.
Bile şuna Barça. näme tolanyň? Muňa näme tolanyň bile? Videony şu şekilde ýapaly hanymlar we jenaplar göreňizlämi? Hop, sadece videosyny görkez men dalbaýyp muňa ara. Ber. Barça. Tamam.
Sandyk Tamam, adam normalde. doldun sen bir gün.
Sandı. Power da ha. Power da. Tamam, power bulasa tava diye tava düşedi. Ber ber ber ber Barça. parça ber parça ber parça.